Maja, ech begréissen Äech da ganz häerzlech hei op dëser Pressekonferenz vun déi Lénk zum Sujet Waasser. Eng Pressekonferenz, déi mer zum Deel aus ganz aktuellem Ulass aberuff hunn. Am Moment sinn op zwou, op zwee Niveauen Diskussiounen ëm de Waasserpräis, ëm d'Waasserverwaltung engersäits op lëtzebuergeschem Niveau, wou den Inneminister eng Propos gemeet huet, wéi en Eenheetspräis keent ausgesinn a wou d'Gemengen awer och d'Deputéierten opgefuerdert sinn, fir dozou Stellung ze huelen. Dat ass déi eng Dimensioun. An déi aner Dimensioun ass, datt op europäeschem Niveau warscheinlech nach dëst Fréijoer eng Direktiv an d'Europäescht Parlament kënnt, déi e weidere Schrëtt a Richtung Liberaliséierung vun der Waasserwirtschaft ass. An et gëtt och dogéint eng europäesch Initiative, Widderstand, deen déi dote Fro op eng aner Aart a Weis léise wäert. An den drëtte Volet, wou mer dann e bësse weise wëllen, wéi mär selwer op kommunalem Plang probéieren, Initiativen ze huelen, fir e Géigegewiicht dozou duerzestellen. Bon, et fänkt un, de Justin Turpel, mat deem europäesche Volet vun der Liberaliséierung. D'Waasser, d'Drénkwaasser ass ee kostbart Gutt, eng liewenswichteg Ressource. A grad well se dat ass, eegent Waasser sich idealerderweis derfir fir déck Geschäfter ze maachen. Et ass zwar esou, datt nëmmen engersäits ass et ee Prozent vum Waasser, wat op der Welt zur Verfügung steet, eigentlech nëmmen Séisswaasser, Drénkwaasser ass. wat awer ëmmer méi verschmotzt gëtt, och ënner anerem duerch eng archaesch an anarchistesch Produktiounsweis, wou just de Profit zielt an net de Schutz vun de Mënschen a vun der Ëmwelt. Anerersäits ass et awer esou, datt ganz vill Mënschen op der Welt iwwerhaapt nach keen Zougang hunn zu Hygiène an zu normalem, propperem Drénkwaasser. D'Waasser, esou d'Waasser, well et sech ebe gutt eegent fir déck Geschäfter ze maachen, ass och am Interesse vu grousse Lobbyen a Multien, déi sech d'Waasserwirtschaft, wéi se dat da schonn nennen, wëllen ënnert den Nol räissen, fir domadder, ähnlech wéi an anere Beräicher vun Déngschtleeschtungen, wéi der Energie, déck Bonien ze maachen. D'Erfahrungen, déi gemaach gi se mat der privater Ausbeutung vum Waasser, weisen awer, datt dat de falsche Wee ass. Et gëtt ganz vill Beispiller, déi elo kéint opzielen. Ech verzichten dodrop a ech wëll just einfach der puer unticken. Dat eent, dat ass London. wou d'Waasser laang privatiséiert war, an zwar esou laang, bis datt se praktesch grad esou vill aus duerch futtis Leitungen, déi net méi gefléckt gi sinn, an de Buedem gelaf ass, wéi se iwwerhaapt bei de Leit ukomm ass. En anert Beispill ass Berlin, wou duerch d'Initiativ vun de Bierger mat der Politik zesummen, wéi d'Konzessioun fir d'Privatiséierung vum Waasser ofgelaf war, iwwert de Waasserdësch d'Waasser rëm an ëffentleche Hand zeréckgeholl ginn ass. Oder méi rezent nach Paräis, wou Paräis sämtlech Kontrakter mat de private Waasserubidder gekënnegt huet, well d'Waasser ëmmer méi deier ginn ass an d'Qualitéit iwwerhaapt net méi ofgeséchert war, well eeben haaptsächlech op Benefiss geschaff ginn ass an net op d'Recht op proppert Drénkwaasser. Mee och an deenen ofhängege Länner ass duerch d'Privatiséierung, déi sougenannten Drëtt Welt, ass duerch d'Privatiséierung vum Waasser eleng den Uschloss un d'Waasser fir vill Leit iwwerhaapt net méi ze bezuelen geweecht, soudatt och an deene Länner d'Privatiséierung sech als Ierwee erwisen huet. Eng Aart a Weis, wou dat ganz flott illustréiert gëtt, ass de Film Water Makes Money, dee gëschter Owend nach um, aus aktuellem Ulass, um Arte gelaf ass, deen den Owend aus aktuellem Ulass am Carré Rotonde gewise gëtt, ënner anerem mat organiséiert vun Attac, deen einfach opweist, firwat datt Geld maache mam Waasser dee falsche Wee ass. A wéi grouss wirtschaftlech Interessen sech do hannendru verstoppen, gesäit ech och net nëmmen an deem Film, mee och uepannt vun deem, wat mat deem Film do geschitt, nämlech datt déi grouss Multië versichen, dee Film ze verbidden, andeem datt et hinnen an enger éischter Phas net gelongen ass, fir opzeweisen, datt déi Saachen, déi do gewise gi falsch sinn, versichen se elo iwwert aner Prozesser, wou einfach. Leit, déi do Aussoe maachen, sollen elo inkriminéiert ginn an de Film domadder onméiglech gemaach ginn. N'empêche, datt de Film, leng dee Film, wéi och aner x-Berichter a Sendungen, déi a leschter Zäit komm sinn, ganz plastesch duerstellt, firwat datt d'Privatiséierung an d'privat Notzung vum Waasser net dee richtege Wee ass, fir esou e kostbart a liewenswichteg Ressource, fir déi ze schützen. Aus där Ursaach eraus huet den Europäesche Gewerkschaftsbond vum ëffentlechen Déngscht, deem zu Lëtzebuerg OGBL a Landesverband ugeschlossen, scho laang drop higeschafft fir d'Waasser, proppert Drénkwaasser, als Mënscherecht ze schützen. Dat ass geschitt iwwer eng ganz Rei vun Initiativen, ënner anerem och bei Geleegenheet vun der Diskussioun iwwer déi berüümten Bolkestein-Direktiv, d'Direktiv Service, wou versicht ginn ass all d'ëffentlech Déngschtleeschtungen ze liberaliséieren, wat och zu engem Deel gelongen ass, ebe just nach net beim Waasser a bei verschiddene Gesondheetsservicer. D'Ännerung vum EU-Vertrag an d'Méiglechkeet fir eng Biergerinitiativ ze schafen, eng europäesch Biergerinitiativ ze schafen, huet do nei Méiglechkeete mat sech bruecht. Dir wësst, datt den EU-Vertrag elo virgesäit, datt ee kann eng europäesch Biergerinitiativ grënnen, déi, wa se eng Millioun Ënnerschrëfte sammelt, d'EU-Kommissioun forcéiert, fir sech mat engem bestëmmten Thema ofzeginn. Ofzeginn heescht net, datt se mussen dat maachen, wat an der Petitioun gefuerdert ass, mee ofginn heescht, se mussen sech iwwerleeën, ob et net sënnvoll ass, an deem Sënn eng Gesetzesinitiativ ze huelen, déi jo komescherweis an Europa net d'Parlament, mee nëmmen d'Kommissioun kann huelen. D'Viraussetzung ass eben déi, datt een innerhalb vun 12 Méint eng Millioun Ënnerschrëften an Europa sammelt, also validéiert Ënnerschrëften, déi an all Land mussen wierklech validéiert sinn, datt se identifizéierbar sinn an zouféierbar zu engem berechtegten, als EU-Member, als EU-Bierger deklaréierten Mënsch. Et gëtt eng zweet Konditioun, fir datt déi Initiativ duerf, fir datt se aboutéiert, dat ass déi, datt ee Véierel vun de Länner muss e Minimum vun Ënnerschrëfte sammelen. An dee Minimum, an dee Véierel, dat sinn der siwen, an dee Minimum vun Ënnerschrëften, dat ass d'Zuel vun de Memberen am Europaparlament mol 750. wat zu Lëtzebuerg 4.500 Ënnerschrëften ausmécht a wat ënnerschiddlech Chifferen ausmécht, jee nodeem ëm wéi ee Land datt et geet. Dat geet, dat héchst ass Däitschland mat 74.250, Belsch 16.500, vläicht Frankräich nach 54.000, Italien 54. Dat sinn d'Minima'en, déi mussen a siwe Länner erreecht sënn, fir datt déi Millioun Ënnerschrëften och gültig ass. Aktuell ass déi Initiativ, där hir genee Fuerderungen der an der Pressemapp opgezielt gesäit, wou et haaptsächlech elo drëm geet, fir d'Waasser als Mënscherecht an als ëffentlecht Gutt ze schützen an ze verhënneren, datt et duerch d'Liberaliséierung einfach zu enger Wuer gëtt, wat d'Essenz ass vun där Petitioun, datt d'Kommissioun an deem Sënn soll aktiv ginn. Aktuell sen eng iwwert eng Millioun Ënnerschrëften gesammelt. Dat ass ganz rapid an d'Luucht gaang an deene leschten Wochen. Ech mengen op de Stand vun de Moie se mer op eng Millioun 70.000 Ënnerschrëften, wou een da kéint soen, dann ass d'Zil jo erreecht. Nee, et ass zum Deel erreecht. Et ass déi éischt Initiativ, déi éischt Biergerinitiativ, déi iwwerhat gëtt, déi dat Zil do op déi do Aart a Weis erreecht. Mee dat zweet Zil, fir a siwe Länner genuch ënner de Minimum ze erreechen, ass nach net erreecht an och net zu Lëtzebuerg. Wann ech richteg den Iwwerbléck hunn, ass et esou, datt zu Lëtzebuerg iwwert den elektronesche Wee, plus Ënnerschrëften, déi een och kann op Pabeier sammelen, knapp d'Hallschent gesammelt ass vun deem, wat noutwendeg ass. An d'Zil vun der Biergerinitiativ an Europa ass déi, fir insgesamt wäit iwwert déi Millioun erauszegoen, fir op annerhallef Millioun bis zwou Milliounen ze kommen an deem Delai, dee virgeschriwwen ass, mee vrun allem och, fir an deenen eenzelne Länner déi noutwendeg Zuel ze kréien. Ech selwer sinn den zu Lëtzebuerg den ee vun den Initiatoren, deen also am europäesche Biergercomité do figuréiert. als Initiator, an dass ech hunn dat awer gemaach a menger Funktioun, déi ech dee Moment hat, als Responsabel vun der Gewerkschaft fir den ëffentlechen Déngscht. Et ass och esou, datt déi Initiativ zu Lëtzebuerg vum OGBL, vum Landesverband, gedroe gëtt an och vun enger ganz Rei Ëmweltorganisatiounen, an datt mir eis dofir asetzen, och als déi Lénk, fir datt d'politesch Organisatioune sech deem uschléissen, fir datt e breet Bündnis zu Lëtzebuerg entsteet, fir datt déi Petitioun wierklech och zu Lëtzebuerg dee Minimum erreecht, deen noutwendeg ass. fir all d'Land bei deenen ze stoen, déi déi Petitioun do ënnerstëtzen. A mir ginn dervun aus, datt an nächster Zäit do nach eng Rei Initiativen noutwendeg sinn a wäerte kommen, fir dat nach méi an der Ëffentlechkeet ze verbreeden, wat de Moment fënnt een d'Lëschten op de Sitë vun de Gewerkschaften Ech mengen och vun déi Lénk, wann net, dann wäerte mer dat haut drop setzen, fir datt jiddereen dee wëll déi Petitioun do ënnerschreiwen, dat ka maachen. Wéi dréngend datt dat ass, weist sech op engem anere Beispill, nämlech datt d'EU grad elo, nodeem datt déi Petitioun gestart war, eng nei Initiativ geholl huet fir Liberaliséierung, ënner anerem am Waasserberäich, dat ass déi nei, déi nei Konzessiounsdirektiv, wou se e Projet op de Wee gemaach huet, där et ausdrécklech d'Zil deen ass, fir de Maart weider opzemaachen am Sënn vun deem, wéi dat scho vun der Bolkestein-Déngschtleeschtungsdirektiv an d'Wee geleet ginn ass. An deem Sënn ass et och een Deel, a si soen dat selwer, ass et och een Deel vun der Bannemaartëffnung a vun der Direktiv Services, vun der Ëmsetzung vun der Direktiv Services, esou wéi se vu laanger Hand scho geplangt gi war. Wann déi Konzessiounsdirektiv, déi wierklech eng Maartëffnung soll sënn, déi anscheinend soll d'Konzessiounsvergab méi transparent maachen, mee et muss een oppassen op d'Wierder, well d'EU-Kommissioun huet sech e ganze Vokabular ginn, a wa si soen transparent, menge se Liberaliséierung, wa se soe gläich, da menge se offe fir all privat Multien. Also hei geet et ganz kloer drëm, fir ee weidere Schrack ze maachen a Richtung Liberaliséierung vun eng Rei Beräicher, wou dat bis elo net esou de Fall war. An d'Gefor ass relativ grouss, datt d'Waasser och do derzou gehéiert. D'EU-Kommissioun seet, Nee, d'Waasser gehéiert net derzou. Mir wäerte kee verpflichten, fir d'Waasser mussen ze privatiséieren. Mee se maachen awer d'Dier op, fir datt jiddereen, dee politeschte Wëllen huet, dat ze maachen, dat emol direkt ka maachen. Fir all, all Regierung, all, all Gemeng, déi dat wëll maachen, kann dat mat der, mat der Konzessionsdirektiv hei, wa se an där Form ugeholl gëtt, op jidde Fall direkt maachen. A mer wëssen awer och aus anere Consideratiounen, inklusiv europäeschen Urteeler eraus, datt wann een Deel vun engem Maart erëffnet, datt dat ganz schnell Pflicht gëtt, fir de ganze Maart opzemaachen. Dat heescht, d'Gefor, datt hei iwwert déi Konzessionsdirektiv d'Waasser, wei d'Waasser wierklech liberaliséiert a privatiséiert gëtt, ass relativ grouss. Wann dat géing geschéien, da krite mer direkt ze di mat mol direkt enger Well vun Dumping, wéi mer se och an anere Beräicher kritt hunn, nämlech datt d'Loun an d'Aarbechtsbedingungen sech an deem Beräich géinge verschlechteren, well de Krittär fir eng Konzessioun ze verginn ass jo da just de Präis, an de Präis ass do am bëllegsten, am niddregsten, zu de schlechsten Aarbechtskonditiounen. An de schlechte Lounkonditioune sinn. Mee et ass awer och ganz kloer esou, datt d'Qualitéitskritären duerch déi Direktiv do giffen ënnert d'Rieder komme vun der Wirtschaftlechkeet, déi den Haaptaspekt hei soll sinn. Dat heescht, et ass just de Géigendeel vun deem, wat mer wëllen erreechen, nämlech de Schutz vun engem wierklech wichtegen Liewens an enger liewenswichteger vun engem liewenswichtegen Gutt. An ech mengen, dass do vläicht och wichteg, datt zu Lëtzebuerg déi Direktiv do diskutéiert gëtt, datt och d'Parlament vläicht emol driwwer diskutéiert, well am Dezember am Bannenausschuss vun der Kommissioun, also vum Rot, hunn d'Lëtzebuurger Ministeren derfir gestëmmt an och de 24 Januar, Wéi am Bannemaartausschuss vum Parlament driwwer diskutéiert ginn ass, ass den Direktivvirschläer mat 28 Stëmme géint 10 Stëmme bei zwou Enthalungen ugeholl ginn. Also et wier wichteg, datt och doriwwer zu Lëtzebuerg géing diskutéiert ginn, wéi Lëtzebuerg sich par rapport zu der Direktiv do verhält. Esou wéi mer fäerdeg bruecht haten, eng grouss Diskussioun auszeléisen iwwert d'Bolkestein-Direktiv, misst och heiriwwer Diskutéiert ginn, och wann den Här Juncker dat, wat e bei der Bolkestein-Direktiv gesot huet, nämlech datt se an d'Dreckskëscht gehéiert, esou wéi dës och an d'Dreckskëscht gehéiert, net wouer gemaach huet. Si huet d'mindest Diskussioun erlaabt, op d'Geforen hinzeweisen an eng Rei Geforen ofzehuelen. Mee dat wichtegst Mëttel eiser Meenung no, fir grad déi Direktiv hei ze verhënnern, där, déi et dorobber ofziilt, fir Waasser an d'Waasserwirtschaft ze liberaliséieren, ass eben déi, fir déi europäesch Petitioun, fir déi weider ze ënnerstëtzen an Mir hoffen, an eisen Appell ass déi, fir déi massiv ze ënnerschreiwen, an hoffen, datt mat där Petitioun do wierklech déi Mobiliséierung, déi an Europa agetrueden ass, fir d'Waasser ze schützen, datt déi weidergeet, datt déi sech och zu Lëtzebuerg verbreet. A mir sinn iwwerzeegt, wann eng Millioun, zwou Millioune Bierger an Europa, mat all deenen Organisatiounen, déi do hannendru stiechen, sech asetzen fir de Schutz vum Waasser als ëffentlecht Gutt, datt dann och d'Kommissioun net derlaanscht wäert komme fir Initiativen an deem Sënn ze huelen, sief et nëmme well d'Parlament an d'ëffentlech Mobiliséierung esou weider dozou wäert forcéieren.
Wéi de Justin zu Recht gesot huet, ass nieft der Services-Direktiv an där elo ustoender Konzessiounsdirektiv eng drëtt europäesch Direktiv aus dem Joer 2000 gewiescht, déi en éischte Schratt gemeet huet a Liberaliséierung vun der Waasserversuergung vun der Populatioun. Dës Direktiv ass zu Lëtzebuerg zwar eréischt aacht Joer drop an nationaalt Recht ëmgesat ginn, mee déi Direktiv huet ee wesentlechen a fundamentale Prinzip virgesinn, nämlech de Käschtendeckungsprinzip. Dat heescht, datt d'Waasser zur Wuer gëtt, datt d'Waasser net méi en universellt Recht oder Gutt ass, mee käschtendeckend soll dem Bierger, deen dann och zum Consommateur degradéiert gëtt, verrechent ginn. Mee och 2000 an am Virfeld vun 2097 war déi éischt Propos vun där Direktiv, ass et massive Widderstand ginn, souwuel vu Gewerkschaften, wéi och vun deelweis vun Ëmweltverbänn, awer och vun ganze Länner, déi géint déi strikt Applikatioun vun dem Käschendeckungsprinzip virgaange sinn. Wat dozou gefouert huet, datt den Artikel 9 vun där Direktiv a wesentleche Punkten ofgeschwächt ginn ass. an datt gesot ginn ass, datt dee Käschtendeckungsprinzip net onbedéngt muss an nationaalt Recht ëmgesat ginn, wann de Stat aner Mëttelen huet, fir d'Ëmweltziler vun der Direktiv z'erreechen. Dat Lëtzebuerger Waassergesetz, wat dunn ëmgesat ginn ass vum Innenminister Halsdorf, geet awer iwwert dat, wat déi Wasserrahmenrichtlinie virgëtt, wäit eraus. stung an der Waasserdirektiv, an der europäescher Direktiv nach de Prinzip vum Pollueur-payeur, dee mer jo am Fong virun allem kennen a Bezuch op industriell Pollutioun, wat an der Direktiv stung, esou gesäit hei en anere Prinzip, deen nei ass, deen och net an der Direktiv stung, nämlech dee vum Utilisateur-payeur. Dat heescht, dee Käschtendeckungsprinzip ass wesentlech méi streng interpretéiert gi wéi dat hätt misse sinn. Déi Ëmsetzung vun deem Gesetz duerch d'Gemengen, well zu Lëtzebuerg sinn et jo d'Gemengen, déi d'Waasserversuergung organiséieren, dat huet zu massiven Augmentatioune vun den Tariffer gefouert. An déi Ënnerscheeder tëschent den eenzele Gemengen an der Tarifgestaltung, déi et schonn ëmmer gi sinn, déi sinn duerch déi opgezwonge deen opgezwongene Käschendeckungsprinzip massiv explodéiert. An d'Tatsaach, datt mer elo Spannen hunn, wann dee Käschendeckungsprinzip honnertprozenteg nach géif applizéiert ginn, tëschent 4 Euro an 12 Euro, wat op d'Joer gerechent fir den eenzele Bierger immens vill ass, deen huet seng Ursaach doranner an eeben deem Käschtendeckungsprinzip. Bon, doropshin huet de Minister da gesot, de muss net komplett applizéiert ginn an en huet en harmoniséiert, dat heescht no uewe gedeckelt, mat engem Maximum vu 7 Euro fir de Waasser an Ofwaasserverbrauch. D'Zil vun der Direktiv oder dat, wat se zumindest virginn huet, nämlech Ëmweltziler ze verfollegen, Ressourcen ze schützen, vun all deem steet an deem vum Minister Halsdorf gemeetene Gesetz relativ wéineg. Wann ee seet, mer benotzen de Präis, fir d'Leit ze sensibiliséiere fir manner Waasser ze verbrauchen, da misst ee jo awer zumindest mol soe wéi vill Waasser da muss gespuert ginn, wéi vill Waasser soll gespuert ginn, well ouni esou Ziler ass et wéi wann een et der fräier, der onsichtbarer Hand vum käschtendeckende Präis iergendwellech Solutiounen iwwerléisst. Mir hunn deemools an och an deene leschte Joren, wéi dat dann schrëttweis an de Gemengen ëmgesat ginn ass, eis massiv gewiert, well mer mengen, datt Waasser eben net däerf wéi eng handelsüblech Wuer behandelt ginn, nom Käschtendeckungsprinzip, nom Gesteeungspräis, well mer mengen, datt d'Waasser an d'Waasserversuergung en universellt Recht ass, dat jiddwerengem Bierger zousteet, onofhängeg vu senger sozialer Situatioun. Sou wéi jo och den Zougang zur Bildung, den Zougang zur Schoul e Recht ass, wat jiddwerengem zousteet a wat net verrechent gëtt no engem käschtendeckende Präis. Ähnleches kann ee fir ganz vill aner gesellschaftlech gesellschaftlech Gidder soen oder gesellschaftlech Wäerter soen, déi eben net käschtendeckend däerfen däerfe verrechent ginn, well se d'Substanz selwer vun der Gesellschaftlechkeet bedeiten. An et bedeit och duerfir fir eis, datt, wéi an anere Beräicher och, et d'ëffentlech Hand ass, déi zumindest d'Co-Finanzement vun der Waasserversuergung an och dem Waasserschutz muss organiséieren. Wann een dat net mécht an just käschendeckend mécht, wat wuel Robelchen nach zréckkomme wäert, verfeelt een souwuel déi ökologesch Ziler wéi och wéi och verléiert een d'Garantie, datt et e Recht bleift, wat jiddwereen Zougang huet. Et ass duerfir fir mech absolut erstaunlech, wann ech ëmmer erëm liesen, datt mat déi ferventste Vertrieder vun deem Käschtendeckungsprinzip déi Gréng sinn, déi soen, ma dat muss komplett op de Konsument vum Waasser ofgewälzt ginn, wann op der aner Säit awer och Stroossen aus dem allgemenge Staatsbudget oder de Gemengebudget finanzéiert ginn, well et eng Aufgab ass fir d'Allgemengheet. Bon, de Minister huet dunn elo am Dezember eng Rëtsch Mesurë virgeschloen, fir déi scheinbar Ongerechtegkeet vun deem groussen Ënnerscheed tëschent de Waasserpräisser an den eenzele Gemengen, fir deen opzehiewen a Propose gemeet fir en Eenheetspräis. An déi Proposen, déi hunn et awer a sech. Se bestinn doranner, bon, et soll en nationale käschtendeckende Eenheetspräis geschafe ginn, woumat géif bedeiten, datt 89 Prozent vun de, fir 89 Prozent vun de Bierger d'Präisser géife klammen, wat domadder ze dinn huet, well d'Gemenge bis elo nach net alleguer honnertprozenteg Käschtendeckung Decken sinn. Just 11 Prozent, also verschidde Landgemengen, hätten effektiv e méi bëllege Präis. Et géif virun allem awer och bedeiten, datt d'Verantwortung fir d'Waasserversuergung aus den Hänn vun de Gemenge rausgeholl gëtt an eng ënnert verschiddene Varianten eng staatlech Agence oder e groussen interkommunale Syndikat ënner staatlecher Tutelle misst geschafe ginn. Ech mengen, datt déi Proposen, déi do gemeet gi sinn, awer och dee grouse Problem hunn, datt se deelweis net nëmmen d'Gesetzer misste veränneren, mee souguer Verfassungs Verfassungsartikelen änneren, déi notamment besuergen besoen, datt d'Waasserversuergung eng kommunal Aufgab ass. Duerfir ass et fir eis, deen doten, déi dote Propos e weideren inakzeptabele Schrëtt a Richtung Liberaliséierung vun der Waasserwirtschaft. De Prinzip vun der Käschtendeckung gëtt nach weider ausgebaut. Et gëtt just nëmmen nach ee Opérateur, ee groussen Opérateur, deen an deem europäesche Kontext, deen de Justin och duergestallt huet, an deem mer eis bewegen, Gefundenes Fresse wier fir multinational Firmen. A souguer d'Waasserverwaltung selwer kënnt an kënnt zum Schluss, oder an enge Konklusioune gëtt ze bedenken, si ajoute, also wann een dann esou eng eenzel, eenzel grouss, een groussen nationalen Acteur géif schafen, si ajoute le risque d'une reprise de cet opérateur par une multinationale, ce qui placerait l'État en tant qu'autorité de contrôle dans une situation peu confortable. Bon, zumindest, hein. D'Tatsaach, datt eng vun deene Proposen, wéi dann deen nationalen Operateur soll ausgesinn, déi ass, fir eng kommerziell Firma ze grënnen, wou d'Gemengen da sou Genre Aktionäre wieren, weist am Fong, wéi e liberalen oder neoliberale Geescht hannert deenen dote Proposen a Wierklechkeet stinn. Well eng kommerziell Firma huet zum Zil, Gewënner ze erwirtschaften an huet net zum Zil, d'Versuergungssécherheet ze garantéieren. Bon, deen zweete grouss, dat zweet grousst Géigenargument, oder dat, wat eis staark dergéint opstéisst, ass eben, datt et nëmme d'Souveränitéit vun de gewieltene Gemengevertrieder ass, déi souwuel iwwer Investitiounen an hirem eegene Réseau decidéieren, wéi och iwwer d'Präispolitik, mee datt dat eng national Agence gëtt, déi dann d'Präispolitik zu engem reng administrativen Akt degradéiert oder mécht an domadder net zu deem, wat et am Fong ass, nämlech zu engem essentiell politeschen Akt. Bon, 89 Prozent Erhéijung, wa mer driwwer schwätzen, datt et ganz oft d'Prix administréë sinn, also datt d'Inflatioun ganz oft op d'Prix administrés zeréckzeféiere sinn, dann ass dat do sécherlech eppes, wat éischter zu engem weideren Kafkraaftverloscht hei zu Lëtzebuerg och wäert féieren. Vum Prinzip hier fanne mer, de Käschendeckungsprinzip, si mer géint deen, well en eben justement dat universaalt, Recht, déi universal Garantie op Waasserversuergung net bedeit. Op der enger Säit ass, sinn héich Präisser fir Leit, déi et sech leeschte kënnen, net onbedéngt en Ureiz fir Waasser ze spueren, op der anerer Säit ass et fir anerer e ganz grousse finanzielle Méiopwand. En plus ass en ethkologesch, sou wéi e gehandhaabt gëtt zu Lëtzebuerg, net sënnvoll, well, dat seet och d'Administratioun 70 Prozent, also d'Waasserverwaltung 70 Prozent, an aneren Texter schreiwen se souguer 80 bis 90 Prozent vun deene Käschten Fixkäschte sinn. Dat heescht, esouguer wann ee real als als Gemeng oder als Entitéit géif spueren an et kéim doduerch zu enger Senkung vum Waasserkonsum, géif et just dozou féieren, datt de Waasserkonsum, datt de Waasserpräis automatesch géif klammen. Dat ass ökologesch verréckt, well et gëtt guer keen Ureiz, guer keen ökologeschen Ureiz, fir Waasser ze spueren an deem dote Modell. Dann ass och nach eng Propos do, déi och komplett verréckt ass an eisen Aen, dat heescht, datt kommerziell Aktivitéite vu verschiddene Branche solle queesch finanzéiert ginn doriwwer, datt d'Bierger hire Waasserpräis méi deier kréien. Dat heescht, dass déi komplett konträr Logik, an där mär dra sinn, an déi mer soen, et ass e Grondrecht, mee nee, fir et gëtt eng Subventionéierung vu kommerziellen Aktivitéiten, dat heescht do, wou Waasser benotzt gëtt, fir eng Wuer ze produzéieren, dat gëtt subventionéiert. Par contre ass de liewenswichtige an iwwerliewenswichtige Gebrauch net. gëtt net gëtt net subventionéiert. Duerfir menge mer, datt eng anstänneg Diskussioun iwwert de Waasserpräis misst verschidde Krittärie berücksichtegen. Dat éischt ass, datt d'Waasser en ëffentlecht en ëffentlecht Gutt ass a keng Wuer. Duerfir muss et och vun der ëffentlecher Hand a lokal, dat heescht och demokratesch verwalt ginn an net einfach nëmmen no enger merkantiler Logik. Waasser, dat ass den éischte Krittär. En zweete Krittär ass, Waasser ass en universaalt Mënscherecht. Den Zougang zum Waasser an d'Präisgestaltung muss esou ausgesinn, datt jiddwereen, onofhängeg vu senger sozialer Situatioun, e Grondbesoin, e Grondaccès zu Waasser huet. An op der aner Säit ginn et natierlech och Ëmweltziler, d'Schounung vun de Ressourcen, déi an der Präisgestaltung esou muss ausgesinn, datt wierklech d'Verbëtze vu Waasser ökonomesch onsënneg ass. Duerfir menge mir als Lénk, datt d'Regierung besser drun hätt, den d'Waasserversuergerung weiderhin am Aufgabeberäich vun de Gemengen ze behalen an domat och d'Decisiounen iwwer Investitiounen, d'Verwaltung, den Ausbau vum Waasser an Ofwaassernetz wéi och d'Präisgestaltung mussen déi gewielte lokal Vertrieder déi Decisiounen treffe kënnen. Mir mengen, datt awer effektiv eng Ännerung vum Waassergesetz vun 2008 muss kommen. De Käschtendeckungsprinzip als dee sakrosankte Leitprinzip fir d'Tariffer muss eraus aus dem Gesetz, mee et muss een derniewent eng Staffelung ureegen am Gesetz, déi ebe justement deenen dräi Kritären entsprécht, eng subventionéiert, Grondversuergung fir all Bierger als eng als eng Stuf vu Staffelung, zweetens eng Orientéierung um reale Präis vum Waasser an drëttens ab engem gewëssene Konsum en ökologeschen Tarif, deen den iwwerduerchschnëttleche Verbrauch, also d'Verbëtze vum Waasser penaliséiert. Mer mengen, datt an der Diskussioun ëm déi besonnesch Laaschte vu verschidde Nord-Land-Gemengen, datt et do d'Verantwortung ass vun der Kollektivitéit, dat heescht vum Stat, fir datt déi Gemengen déi Sue kréien, déi se brauchen, fir kënnen hir Netzer anstänneg an der Rei ze halen an déi Käschten eeben net einfach nëmmen op d'Bierger ofgewälzt ginn. Bon, dann mengen ech, wann een iwwer Spueren an nohaltegen Ëmgang mat Ressourcë schwätzt, dann ass et wichteg, datt ee sech Ziler setzt. Och do ass dat Gesetz relativ muet. Et ass och ganz roueg driwwer, wann et drëm geet, wat sinn da Moossnamen, déi ee kéint oder misst huelen, fir, souwuel op um Niveau vun de Bierger wéi och op um Niveau vun der, vum kommerzielle Gebrauch vu Waasser wierklech Waasser kënnen ze spueren. Mir haten als Lénk am Gemengewahlkampf e gestaffelte Waasserpräis proposéiert, un deem mer, wou mär mengen, datt en och nach ëmmer sënnvoll ass, deen ebe justement déi dräi Kritäre erfëllt eng gratis Grondversuergung bis 50 Liter Verbrauch pro Dag a pro Kapp als éischten Niveau, als zweeten Niveau 50 bis 150 Liter, eng Orientéierung um reelle Präis, an ab 150 Liter pro Kapp Waasserverbrauch en duebele Präis. Domat, mat deem Modell, hätte mer am Fong verschidde, verschidde wesentlech, wesentl, wesentlech Fortschrëtter erreecht. Et wier nämlech op der enger Säit dat universellt Grondrecht fir deeglech Grondbedürfnisser wier garantéiert, op der anerer Säit hätt een den, eng ökologesch Dimensioun an deem Präis, et hätt een och en, den ökologesche Lenkungsgrad wier wesentlech méi héich, well d'Spueren däitlech belount gëtt, wesentlech méi däitlech wéi am Moment an den. iwwerméissege Verbrauch wesentlech méi deier gëtt, wéi dat am Moment Verhalen ass, an op der anerer Säit ass et och, datt een doduerch mat sengem individuelle Verhalen wesentlech méi en Afloss kann hunn op den effektiven Endpräis. Bon, vläicht just nach als Ofschloss e Wuert zum allgemenge Kontext. Déi franséisch Regierung huet am September d'lescht Joer, also viru véier, fënnef Méint, ugekënnegt, eng Gesetzesinitiativ ze huelen, déi justement de gestaffelte Waasserpräis virgesäit. Et sinn a Frankräich eng ganz Rëtsch Gemengen, déi dee gestaffelte Waasserpräis applizéieren. Zu Lëtzebuerg ass et virun allem csv an déi Gréng, dat muss een ëmmer erëm betounen, déi mauere géint déi dote Form vu gestaffelte Waasserpräis. Op der anerer Säit stelle mer awer fest, datt d'Gewerkschaften schonn am Dezember 2011 eng gemeinsam Stellungnam geholl hu vun OGBL, LCGB, Landesverband, CGFP, déi affirmativ domadder ëmgeet a seet, jo, mer brauchen am Fong e gestaffelte Waasserpräis, deen doten, deen no den dote Kriterien geregelt ass. Dat heescht, d'Gewerkschaftsbewegung ass fir esou e Modell. Mir haten och eng Entrevue mat der ULC, déi jo Consommateure vertrëtt, déi och ganz staark an déi dote Richtung argumentéiert hunn. Mer stelle fest, datt och bäi der LSAP elo Beweegung an d'Spill kënnt, wann hire Generolsekretär an der LSAP, an der, pardon, Freck, am Tageblatt, am Tageblatt en Artikel geschriwwen huet, an deem en am Fong och genau dat doten, am genau dat dote fuerdert, sou datt mer feststellen, datt déi Idee vun där Staffelung vum Waasserpräis, vun deem Broch mat där liberaler Logik vun der Käschtendeckung, datt se un Kraaft gewënnt, un Dynamik gewënnt. A mer mengen, datt déi Diskussioun hei vill méi wesentlech misst gefouert ginn a genau iwwer déi doten zentral Froen, wéi dat am Moment gemeet gëtt, op wéi déi juristesch Form vun esou enger nationaler Gesellschaft dann soll ausgesinn. Also mär leenen et op jiddefall an där doter Form kloer of. Voilà, a mär huelen awer och Initiative fir genau déi dote gesellschaftlech Dynamik, an do kann de Gary Diederich vläicht e konkret Beispill weisen.
Jo, ech stellen Iech dann déi Motioun vir, déi mer bis elo an zwee Gemengeréit abruet hunn. De Serge Urbany huet zu Suessem déi Motioun abruecht an do ass se och schonn ugeholl ginn. Ech hu se de selwechten Dag zu Déifferdeng am Gemengerot abruet an do ass decidéiert ginn, dass se mer eis nach Zäit ginn, fir dass all Fraktioun doriwwer ka schwätzen an dass se dann de sechste Mäerz do wäert votéiert ginn an d'Chancen do och dofir gutt stinn. Dat heescht, D'Vertrieder vun déi Lénk an de jeeweilege Gemengeréit huele konkret Initiative fir eben déi Sujeten, déi mer elo hei thematiséiert hunn. An där Motioun sinn déi zwee Aspekter dran, déi mer och elo hei an der Pressekonferenz virgestallt hunn, dat heescht esouwuel déi europäesch Biergerinitiativ wéi och eis Äntwert op d'Froen, déi de Minister Halsdorf opgeworf huet. An der Motioun geet et eis eben drëm, dass méiglechst vill Gemenge sech géint den Eenheetspräis ausschwätzen an d'Biergerinitiativ um EU-Niveau géint d'Liberaliséierung ënnerstëtzen. Eiser Meenung no, an dat argumentéiert och eis Motioun, ass d'Gemeng am beschte positionéiert fir d'Gestioun an domat och d'Präispolitik vum Waasser ze bestëmmen. D'Gemeng ass am nootste vun de lokale Gegebenheeten. drun a ka méi kohärent alles wat mat der Waassergestioun ze dinn huet beaflossen. Et geet vu Quelleschutz iwwer einfach d'Infrastruktur déi do an de Stroosse läit, déi soss do ass fir d'Waasseropereedung, bis hin och zu de PAGen déi sollen elo ausgeschafft ginn, déi och en Afloss drop hunn, wéi herno d'Waasserqualitéit wäert sinn, mee och d'Sensibiliséierung vun de Bierger. Ass d'Gemeng am Nutzen drun? Mee virun allem ass de Bierger selwer och am nootsen un der Gemeng an net um Staat oder un iergendenger vun deene véier Modeller ze grënnende Struktur, wou de Bierger keen Afloss wäert drop hunn oder ganz indirekten. De Bierger wäert net déi Leit wielen, déi an iergendengem Conseil d'administration do wäerten dat Etablissement geréieren an e wäert eeben net do en Kontakt sinn. Dat ass also och eng wichteg Fro vun Demokratie. De Bierger wielt déi Leit, déi de Präis festleeën an der Gemeng, an dat fanne mär och am Moment déi beschte Léisung, aus deene Grënn, wou ech och elo gesot hunn. Zur Petitioun ass ze soen, dass zousätzlech zu deem, wat de Justin Turpel jo hei schonn erläutert huet, kinnt ee sech d'Fro stellen, firwat maache mer elo, soll eng Gemeng dozou opruffen, dass seng Bierger esou eng Petitioun ënnerschreift. Dat ass zu Déifferdeng am Gemengerot, déi Fro ass opgeworf ginn. Herno muss mer zu all Petitioun eppes opwerfen. Ech kréien per E-Mail all Dag eng Petitioun ze ënnerschreiwen. Ech kann awer elo net d'Gemeng froe fir all Dag iergend eng Petitioun hire Bierger weider ze leeden. Ech mengen hei ass awer en Thema wat wat ähnlech wéi Cattenom, och wann ee elo mengt wou hänkt dat zesummen, ähnlech wéi Cattenom eng Relevanz huet fir ganz Lëtzebuerg, fir all eenzele Bierger. Wann de Fraktiounschef vun der liberaler Partei, dee selwer stolz Initiative Richtung Privatiséierung hëlt, wann et drëm geet eng Schwämm zum Beispill net méi als Gemeng ze geréieren, wann hien awer selwer seet, datt et zu Lëtzebuerg keen Thema ass Waasser ze privatiséieren, datt senger Meenung no keng politesch Parteien oder Vertrieder an déi Richtung géife schaffen. Et freet mech esou eppes ze héieren, ech hoffen, datt dat och esou ass, mee wann hien dat esou seet, Ech mengen, dann ass et d'Responsabilitéit vun deene Politiker, déi anscheinend dat wierklech net wëllen, a vun deene Parteien, fir dat och op europäeschem Niveau mat duerchzesetzen an och hir Bierger dozou ze motivéieren, déi Initiativ ze ënnerstëtzen. Déi giff eebe grad dat Recht op Waasser fir jiddereen festleeën. Dat heescht, d'Waasser ass e kostbaart Gut, e Gut, wat mer alleguerte wierklech brauchen. Mer bestinn aus engem ganz héije Pourcentage vu Waasser, eleng eise mënschleche Kierper. Mee dofir ass et eben och wichteg, dass mer dat kostbaart Gut esou beschützen an eben dat, wat anscheinend Konsens ass, och op europäeschem Niveau probéieren duerchzebréngen, fir dass eeben d'EU net keng Efforten ënnerhëlt, fir do iergendzwéi de Marché esou ze liberaliséieren, dass herno déi Politiker, déi hei zu Lëtzebuerg jo am Fong do dogéint sinn, musse soen, Jo, mee et kënnt awer vun der EU, mär mussen et awer elo maachen. Grad dat soll mat där Petitioun verhënnert ginn. An ech mengen, dofir ass et wierklech wichteg, dass esou breet wéi méiglech déi Petitioun zu Lëtzebuerg ënnerschriwwe gëtt an esou vill wéi méiglech Leit, politesch Beweegungen, Parteien, Associatiounen sech do ralliéieren an déi ënnerschreiwen. Voilà, mär wäerten dat weider an och an anere Gemengeréit thematiséieren. Dat ass ëmmer eng Saach vu Kalenner. Déi Äntwerte wollt de Minister Halsdorf bis den 28 Februar. Zu Déifferdeng hu mer elo decidéiert, datt mer awer e puer Deeg kënnen a Verspéidung do äntwerten, datt dat dass dat total akzeptabel ass, an esou dass mer och an anere Gemengeréit vläicht nach kucken, ob mer do eppes kënnen abréngen. A verschidde Sektione vun déi Lénk wäerten och d'Petitioun einfach, onofhängeg vun deem wat a Gemengeréit decidéiert gëtt, d'Petitioun probéiere lokal ënnerschriwwen ze, also einfach Stänn ze maachen an d'Leit dozou opruffen, dës Petitioun ze ënnerschreiwen. Voilà. Wann nach Froe sinn, dann si mer gären hei a ginn dodrop an. Merci.